Bono rende abagusii nabo Simbarati atware omokutano oye bosongo Gusii Stadium, egento ekenene atebetie abanto ng'a matiang'i omotomete, akagenda gotebia Gachagua, Tobase gotacha Gusii, matiang'i ataiyo.

Monyorete egento eke nkiarete riberera sana mpaka amatiang'i ake machia koangwa. Bono simbarati ochire isiko otebire ng'a amatiang'i okorete ki? Omotomete. Akamotebi aende atebi ng'o? Gachagua. Abagusii baminto, ntomete ng'a naye amatiang'i agotoma omonto tari simbarati are gotoma. Gekorwa chingaki chiria chionsi pi ntomaete chimbarati taigwekanete ase aberete. Omorwao ng'a arenge namatiang'i ase Homecoming, kwamora Mwene oye ati amatiang'i soa ODM, gochia ore na Ruto State House. Bono ntware komanya buya buya abagusii ng'aki na amatiang'i naroche chimbarati aeleweki. Bono ekero akoimoka agoteba ng'a amatiang'i omotomete, first obu noborimo. Kware ase ririeta, naki igosarire matiang'i mono, egere ang'u nabanto bake b'opposition. Rero tiga toraburanie ekemanyererio iga abwo nabagusii. Matiang'i aiboire manga, aiboire iga ase otomogera agakinera manga agakenda esukuru Gusii agakora agasomia emenyenya, agakenda Egerton University agasomia ororo Nairobi University, nomogusii kamiri omokenya korwa south Bugirango igaa. korwa bogirango. Ng'ai egoikera omogusii agotware enyandamo ime enchera enga buna eye? Ng'a toteti oyomino akine, kero geki tori gokebori, ase ayio tori gosoa ororo, lakini totagete matiang'i akore ki? Akine. Buya buya pi, ninki matiang'i amogoserete? Simbarati inche usiku bono, taratigana gokwana buna amang'ana a Ruto, totebi ase matiang'i akogoserete eke gekogera ototagete pi, mogusii amoe koboko. Okora ng'a matiang'i akobe president, Ogokora ng'a ense erateke omeru, goika bono igo chisiko ototebie naki yaya ase amatiang'i angoserete nigo aa, inche namatiang'i ntuetani twamanya naki mwetanete kare. Lakini enchera enga buna eyio okorigia ebinto ng'a ng'a ase abanto bonsi pi, bakorwania matiang'i, ne egavana ya Kisii county ere matiang'i a supported back in twenty twenty two, korwa chibesa mpaka komobwata okoboko, twenty twenty two. Egavana ya Gusii, omosani omatianyi, abanto mbaterete ng'a kikulacho ndio kingoni mwako, lakini ing'o omaete ng'a Abagusii ntoikere ase, omonto agosoka mogoso igoro, tatagete oyomwabo asoke igoro. Abanto bantebe ng'a Abagusii ntobwate nyandamwamu, ntobwate gose nemoko, amoretegete amakong'u amakong'u, ng'a ntoikogani rende ogenda are, ng'a kare obosi omo emesira ngiarengo ogochia koagacha enyomba kwabekerwa omosira gwakwa, ng'a kare. togokora kende oborogi okwagacha enyomba kwanyora ebiemba nyomba, eh, ng'a chinsemo nchire ogosia igaa, ogoika ororo kwanyora ng'a nyomba teiyo ya permanent, stima teiyo, abanto bamenyete ebinyoro ebi bakire tikiri, ase eng'encho ogotema gosoka iga pi gwakorire, ngaka kane echeche. Kere simbarati yasoka isiko kabisa, ata nini nagoteba ere ng'are two term, namatia ngare one term, karochi koba president of this country, namaete ng'abagusie are kemanyete pi, ebinto ebi mbiroo. Lakini nabwate kwegena ng'a nero inkomanya mbiro, inkomanya through chimbarati, yaya naye komanya, tari chimbarati, anga ebi nento nerorete ebinyoroma aa. Buya buya ninki Matiang'i akorerete chimbarati? Omaete. Tari chimbarati bieka bono ng'eire. Juzi akang'usa nyaribo akamoira bwaye botonto, nyaribo akagenda ne chimbori, nabo agaka korwa nyamira iga iga, bakagenda ororo. Ekero bagomerana, korende nyaribo nkoroka nare ase matiang'i? Nonya nake. Matiang'i nacha juzi iga aye na abasani baye b'opposition. Kerenyo taiyo, keroka taiyo, nyamira taiyo, ande onsi tarengoo. Tarenge aande. Ing'aki kwaba na simba goika oange matiang'i? Juzi amatanga nabaso abao omosike omobao aramosira, nyariibo tatacheti oo. Omanyete buna omogambi nobwate chinguru chiago, chiambatebire ere iga abagusii baminto, buna omogambi most especially egavana, you are the top most leader ase ecounty. Noika ande onsi. Onde bwensi nache oyio at the topmost, unless matiang'ini are. Ninki gekogera abagaambi abaito muna especially chigavana chia Nyamira, eya Nyamira na eya Kisii county bakwanga amatiang'ini enchera engabe neye? Buna omogusii, chigavana, bono iga mwanya kweboria ng'a bare gocha amo batebe ng'a intwe ntore namatiang'ini. Momanyete ng'a Gusii yare kobwatana first of all tore gosikwa? Lakini ase eng'encho ya barabwo babere. Ruto abwate chinguru bono buna chigocha gosiiga akweete buya, aroche ng'a bono nabwate support, bagokora mobilization ng'a nyaribona bakorire na omokutano o Ruto, lakini tagotacha mokutano o Matiang'i, omoete ekiama, akamoa etiketi, aka make sure ng'a omoreti chibesa chia ecampaign. Akamokonya pi akaira obogambi, lakini tagotacha mokutano oye gosupport Matiang'i. Abagusii baminto. Inche nchera ki toragenderere buna gusii, buna gusii yaito, onye bagambi baito mbagotwara chinkoro chindabu, eh? Ororo oyomino gagokina omosapote. Lakini korende, ninki abagambi aba bakorwanera matiang'i? Ekero nagentete mbaire iga ase evidio eye mbaorokie ng'ora ng'ora, ndarakore bobe iga onye nere ritang'ani oko watch evidio chiane Mokua Times eria chingaki chia gosubscribe. Egento gia kabere, nasokire entwe korwa Mokua Times Productions, ekero oganetie chicamera echio ogo capture live, abanto bare isiko barenge iga ase ase omoyega ogo, obe amatanga, obe enyangi, gose moyega onde bwensi. Erio chingaki chiago ntebia Mokua, inchuo ango mbwatere video iga. ekero etimu yane yachare. Komenta nayomete abanto baria nkora nabo egasi onyora mbari bake. Monto onyora ore esabuni onye nere nyomba, oria onyomete oire omong'ina esabuni gose ebusi nyomba. Oria obwate abana bamwabo agosomi onyore gwakoranire na egetabu na ekalamu. Igo generally na feel eting'a nabo nkowork na abande through omokua times, my skills, my knowledge, nabo nko bring other people on board ekero tokonye abanto babere batato. So gwancha kwaino consider mokua times. Inki gekogera simba arache korwa na machang'e? Gento getang'ani neke, kogokia Ruto. Ntomaete ng'a bono iga gento nkeiyo abanto baria na Ruto babwenerete gokora gotategete atatani komogokia. Bamogokie kabisa gagokwana left baende left, bagoteba right baende right, bagoteba rama barama. Ekero baigwa chibesa chia ecampaign twenty twenty seven, abande mbabwatu ase oboibi bagokora chicounty, chiconstituency, ne chiward, na obesenator ime. Igo bono bakomake sure ng'a babeire ase Ruto.

Oyaya twasabete, oyo gose obeire omochina otari aro oriri totumonareti kawaida, agosiba minto tekonyarekana ng'a nere bono nigo okorwania matiang'i. Egento kende ndoche ng'a William Ruto atete koira chimbarati ase UDA, bono okomorosia kabisa abe omonto UDA goika aminyokie matiang'i ekero arosie egeroundi ekebe ere na matiang'i. Okwo nakwo okorora kwane, ekero ase UDA abwo chikura korwa ororo, njera teiyo Ruto aramoe chibesa kare ODM, hapana.

Mbuya mono sana ase ogontegera, ere chingaki chiane ontebia ngo buya buya nki gavana aba babere bakoboria matiang'e.